Llywir, croeso i Bencampwriaeth Golff y Byd. O gwrs gwresog Tefoel i bob un o'n Jac Nicholson a chi. Gen i Harri saer coed, meddyliwch am hwnna. Mae'n bleser gen i gyhoeddi bod y rhaglen hon yn cael ei throsglwyddo yn fyw i bob cwr o'r byd. Felly, i'r rhai onoch chi sy'n gwylio bore 'ma, ga i ddymuno bore da i chi. I'r rhai sy'n gwylio pnawn 'ma, prynhawn da. Ac i'r rhai sy'n gwylio heno, good evening from Swansea. Ond beth am y gêm? Ond beth am y gêm a'r gêm sydd yn bwysig ynte? Wel, y newyddion syfrdanol ydy mai pro lleol sydd ar y blaen, sef Adam Hughes Senior, a bod y ffefryn, sef Pryce Edward Dent, yn yr ail safle. Ond heb ddangos unrhyw awydd i ddisodli Adam hyd yn hyn. Ac felly, fe... Dwi'n gweld yma ym mhlith y tu ôl mi fod Price, Edward Dent ac Adam Hughes Senior ar fin cychwyn eu rownd, felly draw â ni am sylwedd bach ar y gêm at Peter a Liz. Mae'n ddrwg gen i, at Peter a Liz. Ie, sori am hynna. Helo a chroeso i Dre Foel. Dyma fi am... Dyma fi fy malwch! Wel mae'r... Wel mae'r pâr olaf, licio honna, ha ha! wedi cyrraedd y tŷ cyntaf, ac mae'n edrych yn debyg ma Prei sydd i gychwyn y rownd olaf ma! Shh! O diar! Be ddigwyddodd i honna? Chydig beth od na fedrwch chi byth weld y bêl yn yr awyr ar y teledu. Ha! Ha! Ond dechrau go Simson oedd honna i Price man eom. A dyma Adam Hughes Senior i roi cynnig ani. O-o! Mae yna rhywbeth wedi styrbio fo! Wel, wir! Twrch daear 'di o! Sgwn i gafodd o wadd! Ha ha! O! Ac mae Adam am newid ei glwb! Be neith o rŵan, tybed? Wel, wir! Dyna chi, dorch mewn un, os gwelish i erioed! Neu os da chi'n gwylio heno, mall in one de! Ha ha!

Hwna eto! Pam fod o'n pigo na ni o hyd, dwed? Jyst efo ni'n byw yn i ardd gefn o. Mi gai yr bastun yn ol, o, caf! Neu ddim jaco di baw dyn o fi! O, o, be o ti'n neud fyny ma, beth bynnag? O, jyst rhoid o'm mhen allan nes i, i weld os na nos ta dydd o'dd i. O, ia, o, o, be di ta, ia, fedra i'm gweld. Nos yda i, dwi'n dal i weld sêr. O, dim ond un seren wela i. Yn lle? Mae'n eistedd yn cw... Paid â ffalsio! O, reit, os ti'n deud. Be da ni am wneud heddiw? O, dilyn y golff, te? O, gei di gyfle i weld y golff yma eto, yn gei? Beth am mynd am dro i'r le? I lle? Pen y, pen y foel na fyncw. Pen y foel? Pen y beirniad? Di hwnna? Jacko! Paid a bod yn bold! O, sori! O, dyna ti di gneud ti rwan, do? Mi fydd rhaid ti ffalsio rwan. Ah, mi fydd rhaid i ni fod adre ebyn saith i weld dinas. Be? Y peth dwyieithog 'na, ti'n feddwl? Dwyieithog? Ia, mae hyd yn oed ei theitl hi mewn dwy iaith. Be, dinas? Ia, mae 'na dyn a cas 'na, yn does? Jacko! Ia, jôc. Ia, jôc dda. Ambros o jôc dda. Na, na, chwarae teg. Tony, mae'n feddwl o. Esgusodwch fi. Ia? Newch chi brysio plîs, da ni isio mynd yn ôl at y golff. Wel am golff da ni di bo'n sôn. Be? Ond actio di gwaith y beirniad, nid chwarae golff. Ia, da ni'n gwybod hynny, ond triwch chi ddeud hynny, hynny wrtho fo, ynde? Ia? Te Jacko, awn ni. Iawn Wrtha, mi awn ni weld y golff. O, o reit ta. Be newn ni, cerdded? Na, mi fydd yr underground yn gynt, tyd. Ddrwg gen i am hynna.

newyddion diweddara Dref Oel ydy fod Preis Edward Dent newydd fethu pyt gweddol hawdd ar y grîn. Tram pytio, mi driodd bigo'i drwyn yr un pryd ac fe gafodd o bogi. Ha ha! Ond draw ni rwan at Catrin, sydd am drio cael gair efo fo. O, diolch, Peter. Yma gyda mi mae Mister Praise Dent. Mister Praise Dent! Mister Praise E Dent ydi'r enw. Mae ddrwg gen i, Mister Praise E Dent. Y cwestiwn sydd ar wystled nawr, pawb, ydi, pryd ydych chi'n ddechrau chwarae go iawn yn y gêm yma, a herio Adam Hughes Senior, neu, i roid enw Cymraeg yno, Adam Hughes Hen, wrth gwrs? Wel, rydw i am aros tan y 15th, gan obeithio Bydd Adam Hussain wedi cracio erbyn hynny. Mae pawb wedi sylwi hefyd bod gennych chi cadi newydd ar gyfer y twrnament yma. Oes, John ydy hwn. Dyma ei major tournament gynta o. Dyn clyfar. Helo! O, dyn clyfar, ia. Sut gaethoch chi'n aroliadau'r ysgol, John? Yym, pas. Ac yn y Gristion da? Good God a Duw! Felly, dydd pwy ydi dydd Sul? Dydd yr y, dydd yr y, Ia, o'n i 'di clywed bod chi dipyn o dydd yr y. Un cwestiwn i gloi, Mister President. Rwy'n sylwi fod John yn cario eich clybiau chi yn ei ddwylo. Beth ddigwyddodd i'ch bag chi? Wel, a dweud y gwir, dyna pam ges i John. Pam? Dwi wedi colli Megi! Ciao! Diolch, Mister President. Yn ôl atoch chi, Harry. Diolch, Catrin. Wel, mae pethau'n dechrau poethi draw yn nhre Foel wrth i ni ddynesu at y pymthegfed. Meddyliwch am honna. A'r newyddion diweddara ydy fod President wrthi'n trafod a'i gadi y funud hon. A'r sôn ydi ei fod o'n cysidro taro'n ôl. Dewch chithau'n ôl mewn dwy funud. O gad fe wnai! O, peidiwch â phoeni, Mister President. Mae gen chi arian, mae gen chi dechnoleg, mae gen chi gefnogaeth a mae gen chi, um, fi! O gadael neu! Rydych chi'n cofio'r llwyddiannau cafwyswch chi yn y Panama Masters a Granada Cup? Rydych chi'n cofio'r rhain-ni? Yndw, ond beth am y Vietnam Open? Wyt ti'n cofio hynny? Aw, cwaed! Rydw i angen arweiniad! Arweiniad? Wel, wel, rydych chi'n greu!

Fel ddywedodd Julius Caesar cyn ymosod ar England, Nil Taurus excretum, dim tail tarw! Peidiwch â phoeni, Mister President, Sir, mae'n ger ni yn well. Nac yw'r Adam Hughes hyn! Ond sut ti'n gwybod hynny, Norm? A ni roddodd y ger iddo fo! O! Ond sut ti'n mynd i stopio Adam rhag ennill, Norm? Wel, gyda'ch caniatâd chi, Mister President, Sir, nac, nac! Pwy sy 'na, Norm?

Croeso nôl i Rhyfel y Golff, mam bob rhyfel. A'r newyddion diweddara ydy fod President wedi taro'n ôl ac y gall y gêm fynd i'r twll olaf, to the death fel petai. Mae'n ddrwg gen i, mae rhaid mi dorri ar draws fy hun yn fanna, achos mae un o'n gohebiwr ni am cael gair efo Adam Hughes Hen. Felly draw â ni at Catrin Will You Go, neu fel y bydda ni'n ei galw hi, Kate Eidy. Diolch, Harri. Rydw i yma gyda Adam Hughes Hen, sydd, fel y gwelwch chi, yn sownd mewn byncr. Gyda cymorth ei gad-i, rydw i am trio cael gair byr gydag o. Helo. Ellwch chi ofyn i Adam sut mae o'n teimlo? O, mi fedra i ateb hwnna i chi. Mae gynno fo nerve endings ar blaenau fysedd a mae heini'n gyrru negeseuon fyny i'w frên o. Gyda llaw. Ydach chi'n licio magu? Hyn yn 'y nhad i, diolch i. Yy, yndw. Am wn i. Diolch i chi. Dyma Kate Eady gyda Adam Hussain mewn byncr ger Baghdad. Bu wrtha yr 'en' Adam Hussain ei hun drycha ar y Lembo. Yr oth o gythral o school di honna yndo? Sorry? Uh, that one. A hell of a scud. A dyna chi ar un deffo gan Adam Hussein yn fanna. Ond lle landi ti? Dyna di'r cwestiwn. Take your eyes! Never! Dyma hi'n dod!

Na, dim gair, mae Tel Aviv yn dawel iawn. O, ond yn ôl â ni at Pedr yn y Ganolfan Glusfinio. Pedr. A dyma ni ar y twll nesaf, lle mae Crazy Dent yn barod wrth y tŷ. Duw, mae o'n ffyddiog iawn o hon, mae rhaid, achos mae'r cadi wedi tynnu'r polyn allan yn barod. Dowch ni weld be ddigwydd iddi. O, mae hon yn edrych o dda.

A dyma fflach newyddion. O, o'n i'n meddwl bod fi wedi gorffan am heddiw. Y newyddion syfrdanol ydy fod rhyfel y golff ar ben a fod Adam, Adam Hussein wedi ildio. Hei! Hei! Ac fe awn ni felly draw i'r tŷ gwynach na gwyn lle mae pencampwr y byd am ddweud gair. Annwyl gyfeillion. Mister President o Unol Daliaethau America! Fenyl tank newydd o'r ffred dros y byd. Y deled y bobloedd yn corlan y gyd. Fel bydd o pawb mwya. Yn sicr o'n coel. A'n cariad at rhyfel, sef rhyfel yr oel.

Diawl lle ddath hynna dwad? Do'n i'm, ia, dim ond gêm oedd hi'n de, Jaco? Ia. Collwr gwael fuodd hwn rioed, te dwrtha.